hoyu muthu wa khou kombetshedzo u amba thi ah, ndi khou pfa ini ni khou amba fhungo ḽa u kombe ha khou kombetshedziwa ri tou vha naye thi ri o tshinyadza vhathu eh, okay ini zwavhuḓi ḓi ni gai ri ni fhe direction ni ḓe ni tou amba hezwo ni tsini Oh, zwino ira ri bve khae ya wesi tshanga vha time futsek
ndi mungana wa honoyo ini a ri khou ni kombetshedza u amba tshithu thi nṋe tshi nda kona tshone zwa mini

because ranga ni tshinyela ranga ya mapholisa ni ni na dzhiwa maguno zwo fhela thawa mathoho a ri ini a si yone no fake account yawe na cause ini ni a zwi kona zwa vhufeki ya vhathu ni a funa hezwi ri khou amba zwithu zwa so ni a ḓa mani mara nda nda tou ri ndi khou ita business yanga kana nda tou dzula ndi khou dia zwibodo ni nga si vhe na vhonala kha mori ḓo lifhisa hani masheleni hai u khou tea u amba ini community i ri humbelani pfarelo ni amba uri tshelede ya vhathu tini ngori vhathu no vhalesa ni a ḓivha zwa rotula si no mula eh, 50000 eh, eh isi no mula vhugai kutama no mula vhugai nṋe no ḽa 150 e muna nṋe ndi ri ri vhudze tshitori ro tshimbila ngei na goloi

ni tshi khou zwifha vhaṅwe vhone ni khou pfesa vhaṅwe vhone si sita korenga zwo fhambana ni tshi khou zwifha so ni kwambara zwo tou anganya zwo ha ah, o waniwa nga thekhinolodzhi ndi khulwane oh, ira ni anganya zwo tshelede ni anga vhono ila u bva 2016 u swika na musi o shuma o shuma spa thavhani molo ndi zwone ti eh u shuma spa thavhani molo dzine na vhango dzi ḽa thavhani dzi vha dzo bakwa ngomu tukana o bakela sikontsi ro class a zwi sa lufunelwa hawo

uri
tshaya ah, zwavhuḓi ah, mafhungo a si khou tou vha nthu mafhungo ndi o tou ri hoyu muthu kha idzila akhaunthu
mona nṋe ndi nga nda ri nga itheme yavho vhugai mtanga ndo sende timing you know same time dzavo 29 ndo dzibadela
ri kha ḓivha kha lelia vhe iwe no khou swika zwino ri khou ni ṱanganedza hoyu muthu u actor u vha musidzana kha facebook u ekta u vha khakhathini ya masheleni u feka lufu lwa miyawe uri ni mu pangele tshelede vho mbiza ri khou vha ṱanganedza ro mu wana houḽa muthu ro mu wana houḽa muthu um hai hu pfi a si gay ini ni gay zwavhuḓi ri nga si ti kombetshedza u amba ni gay ni
o ya ndi gay ho muthu zwino a ri tsha ḓivha bcause vhaṅwe vha ḓo ni ṱongisela uri relationship dzi thoma kha facebook vhorotulasi vha tshi dzhenavho kha facebook vha khou ri vha wana vhathu mathina vha khou gevhengiwa zwavhuḓi vhuḓi ni no vha ngo shumisa zwinepe zwanyu zwa muṅwe musidzana no pfi tendani mafadzi anobva gai shandi muṅwe muṅwe oyu londo ndi nyi hezwiḽa ndo zwi downloader kha facebook ya muṅwe ndi nga si tsha muhumbula kusa a si vhavenḓa muṅwe glenda vhoṱhe a si vhavenḓa we na tshi to nanga zwinepe zwa vhathu vhavhuḓi Oh, ni nga ambisa guvha ini Hmm? ni nga ambisa vhuthovhi fha hola